Aw ka hei hi eng nge ni ka hre miah lo va khi he a hmun atanga en chuan thil kual-- a nia a dum ruih a a a a a thlawk a ti hian a thlawk a ehh a hmun hi ehh bualpui entinge kan tih ang bualpui pelh tawh si ah aw hret hmangaihna hawm chak deuh ah a ni ti hian khi a ral dawn ti hian kan han hmu a. a mak khawp mai hei hi ti hian a a a alh miah lo a a khu vung vung a thlawk ringawt mai ni ti khian ti khian a ral tial tial a kan zum deuh ang e aw khi khi khi ni ti khian a khu a thlawk tawp mai ni ti hian boruak ah aw ti hian a ral tial tial. enge a awm zia pawh kan hre lo a enge nih lah kan hre hek lo thla kan la ve ngawt a nih hi. A mak ve ngawt mai vanah hetianga han thlawh bial ve tut mai kha. Enge niang a chhum a thil an halna chhum thli in a beng fuh viau a tiang hian a awm ta nge ni anga engtiang a insiam nge niang enge i ngaih ve dan chuan i sol ring te hi lo ni mai lo maw millennium sol ring decade millennium sol ring te hi lo ni mai nge tangshana te en thin solen en thin chuan in kan hria ang. Huh, lo ni kurh mai ngat rawh. Turu viau ang. Thrawnga lei vir kan tih ang kha nia. Aa sang khawp mai khi in nen khian han teh khin ta ula. Aa lang sang khawp mai. A bul velah hianin thli hi a thawt hmel vak si lova, a sang khawp mai. a dang kan en ve leng a, hei hi thal khaw ro lai taka rannung kua atanga tui rawn chik chhuak rawn chik chhuak ve ringawt a ni a, helai hnaiah hian tui hna pakhat mah a awm lo a ni, kan en phei dawn ang aw, tui hna pakhat mah a awm lo a, a han chik chhuak chu en chhin ang. Eeh anih hi anih hi tihianin a zung chhuak ter ter anih hi thal ka ro lai tak chuanin a mak ve hle mai a zung chhuak ter ter mai hi. Milian kan hmu an tih tun hma deuha rawn viral vaka kha kan en phei ve leh dawn ang a, enge an tih kan en chiang dawn nen. Aw chhuma zingna chu in awih lo hlawm rap mai zia khi in hmu em khi khi khi chhuma zing rap mai zia ka ning e.

An sawi chu nia. Hi a kal thla. I hmu em? Thingkung ringawt chu ni lo lawm, mihring pawh ni se mihring lian deuh a niang. Mi thian ho leng ve te paliana te an lo in ti mai mai a chi loh khawp mai tunah chuan in thing sur thei kan ti dawn nge thing atang in ih ruah tui ruah aw engtin nge a sur chawrh chawrh mai a chu chu a mak khawp mai a thla thla chuang dawn fe a sur tawh niin an sawi a chu chu a video in kan han en chhin dawn a ni. Nizan hmasa ka kal kha chuan Hei thing pangngai ruatpui pai tam parang lek khan a par tawh a. Mi zan lamah pawh chutiang tho chu a ni. A han tan an ti reh reh a, kan fiat tan tir khan a tlem hret hret an ti reh reh a maw? Ruah mite ding deuha chu rang khan thing hnuai zawn ah khan hei sanitizer a kut a kan han in thuh maw? Hetiang anga thuh seng seng ang khan A hnuaiah khan a rawn awm ta a, Ruahbing chu rang deuh a nih chu Ruahmi te, khami rual khan ruahmal pang lian ve deuh deuh ang khan hmuh theih khan a rawn par ko ko bawk a, hmun eng emaw zat ah khan Ruah, hmun dangah ruah sur si lo ti na. Tirnang, khawi ah mah ruah sur lo. Thing atanga ruah ang maia tui rawn chhuak hi Mizoramah phei chuan thil thleng zen zen lo a ni a, amaherawh chu sawi tur a lo awm tawh thung. Pu Liantluanga sawi dan hi ngaithla chhun zawm leh teh ang. Banzang khan chu Serchhip pa maw Pu Sipaithanga An tiin ka tia ka ka thleng chiah lo hming ka eng lo dawn ziak dawn ila chu en leh phawt anga enga a chumi pawh chu a rawn kal ve a ami khan sangha zakua samur pakhat kumah an lo va pangpui dir far nasa taka farah khan an lo in bual tawh a in bualna tham khawp in a far a mahse tlai thum chiah far ti tuna mi pawh chu hei kan nau taxi driver ti mai ang chu lai a use a tawh nen kan lo sawi mawlh mawlh a hma daih khan han chho tawh lam rei lo te kan hun pawn motor hi a pum huh vek mai ni ah tu tu mipuina kan hriat kha chu a reh tawh lam a ni e lo ti zeuh mek a hmun chu ni a ching hi chu pawh chu thin chin chang phe deuh ho hi an inhnial deuh laih laih reng a kang che ti hi chu an tam zawk a mahse thenkhat a mi eng emaw zat hian thing utlawk an ti bawk a, a lai te pawh kha hriat chian deuh te chu a tha khawp mai va. Khawvel hmun dangah thing atanga tui rawn chik to to mai te pawh kan lo hmu tawh thin a, thil thleng dang lam bik a ngangaih thin a ni a, ruah sur nasat in thing atangin tui a rawn chik chhuak thin. Thenzawl-a mi danglamna erawh chu tha laiin chhum pawh awm lem lovah ruah ang maiin tui a rawn pe chhuak tlat hi a ni a. He thil thleng chungchangah hian Bhutanese thenkhat kan be pawp tawh a, khawvel hmun dangah pawh sawi tur ting chu a lo awm tawh thin niin an sawi a. Thil thleng kha tak a nih avangin a chhan hi zir chian a nih loh chuan Sawi chi an thei a ni lo, an ti. Khawvel hmun dangah pawh ruah su rawm miah lova thingin a chheh vel tuihu leh hnawm a fawm khawm. Ruah su rang maia tui far ta tluk tluk hi chu sawi tur a awm a. Ruah tui tlak tlemna Texas-a en chhinna te pawh lo nei tawhin thing phun tam tura inzirtirna atan te an lo hmang tawh thin. Thingin ruang deuh a siam hi chu lo thleng tawh mah se Thenzawla mi hi chu a hmuna finfiahtu ten ruah phingphi si auang deuh a ni e an ti a. Hetianga thing pakhatin tui a pe chhuak hnem hi a danglamna lai tak a ni. Biology scholar thenkhat phei chuan miracle a ni e an ti nghe nghe. Thing hi kan ri naiin an lo fingin theihna an lo nei sang hle a lo ni. Chaw an siamna photosynthesis hmangin ruah te pawh an sur tir thei tlat. Amazon ngawpuia thing te khuan ruah an siam thei a. Latin America aiin thla hnih thum velin ngawpui chuan fu ruah tui an hmu hma thin a. Thingin ruah siam dan hi hun rei tak chhung chu scientist te mak tih a lo hlawh tawh. Tuihua tangin ruah insiam tih chu an hre ngei a, Mahse tui hu chu khawi atanga rawn kal nge ti an hre ngai lo. US atanga a zir chiangtute chuan a chhan an hmu chhuak ta a ni. Thlaiin ni eng hmanga chaw a siamna hi photosynthesis an ti a. Photosynthesis-ah chuan transpiration a awm leh a, Chawsiam turin thing chuan a zung atangin tui hnawng chu a hna a la chho thin a, boruakah hnawng chu a pe chhuak leh thin a ni. Amazon forest-a thingte chuan transpiration-ah hian thahnem an ngai ta hret niin University of California chuan an sawi a. He Ngawpuia thinghnaihin tuihu a pek chhuah chu a tam em em a, van boruakah inhlawm khawmin sang vak loah chhum a insiam a, ruah a sur zui ta mai thin. Ruah sur hian boruakin lum leh dan leh thli kal dan a ti danglam a, chu chuan tuifinriat atanga tuihu rawn kal chu a hip belh a. Ruah tam zawk chu hmun dang aia thlat hum vel a hma ten a sur ta thin a ni, an ti. An ruah siam hi nasa zawka ruah sur theihna tura an siam tihna a ni a. Mihringin ruah sur chawp tir kan thiam hma daih tawhin thing chuan an lo hmang kum khua tawh tihna a ni e. Thenzawla thinga ruah sur pawh hi Amazon a mi leh a dang ang deuhin transpiration vanga thleng a nih a rinawm ber a. Amazon khawpuia thingte chuan kum tinin anmahniin ruah an siam chawp thin a, Thenzawl a mi erawh kum dangah chuan sawi tur a awm ngai lo a, kumin thal lai, ruah tui tlak tlem lai takin a thleng tlat mai bawk. Khuarela thil thleng danglam bik a ni tih bak hi chu sawi chian theih a lawm lo. Chiang zawk a hrefiah tur chuan mithiam te zir chian a la ngai a ni.